Tunlai chu Manipur buaina hian chanchin thar a luah lo thei lo a, ral atanga kan thuhriat leh a hmuna awmte hnen atanga kan thuhriatte a inchhawkin kan rawn tarlang thin dawn a. Chutih rualin an himna ngaih pawimawh a ngaih avangin a hmuna awm kan thu lakna hmingte leh an nihna kan tarlang thei lova kan hrethiam dawn nia. Tin, kan unau zo hnah thlakte awmnaah hian internet an la tihtawp chhunzawm zel avangin, National media te pawhin internet hman theihna Imphal phai zawl a cheng Meitei te hnena tang deuh hlir a thu an lak avangin kan thu thar lak khawm te a inkaw kalh chang a awm thin tih min hriatpui bawk dawn nia. Sawi tawh angin Manipur hi a la buai hle a, an buaina hian ziaawm deuh chang nei mah se an buaina hrinchhuah a len tak em avangin chuti ngawta han chin fel chi a ni lo va, A khat tawkin a rawn ri leh huk zel dawn tih zawl nei kher lo tan pawh a chhut lawk theih viau. Zo hnahthlak inzawmkhawm pawl hruaitute hnen atanga kan thu dawn danin engtik lai mahin silai puak ri a la reh tak tak lo va, inbeihna hau tak hmachhawn turin chhun zan zawmin an inring reng a. Tun dinhmuna erawh inbeihna lian tham thleng a awm rih lo thung. A chhan ber nih a lang chu meitei leh meitei inkarah buaina nasa tak a chhuah chho tak vang a ni. Khamen lawk chheh vela an inbeihna a Meitei firfiak pawl an thih teuh chungchang kha a hmun a awmte sawi dan leh national media te sawi dan a inang lo nasa hle a, thu a sai sa em mai tiin an hruaitute thil awmzia kan han zawh fianah chuan Meitei lamah nunna chan an tam lutuk avangin a zat pawh an puang zar duh lo a, chuvangin mipa kua thi a mi sawm pali hliam angin sorkar lamin an puang zar a. Chu chu national media ten an ring ta mai tih min hrilh. Kha inbeihna ah khan Meitei firfiak pawl zathum chuang thi angin report thenkhat ah tarlan a ni a. Ama erawh chu mi zathum an thi ngei tih finfiah na erawh a awm lo a. Chutih rual in an hotu te chuan mi zatel chu an thi ngei a, ruang seng hawi tura an tih a bul hnaia cheng te pawhin an vawikhat feh chhuahna ringawt pawh ruang za chuang an hmu a, ruang seng hawi tur a la awm nual a, Rua sur avangin ramhnuai leh hmun kil deuh laia mite duh angin a zawn theih lo a, a zat fak sawi a harsa rih niin an sawi. Zo hnahthlak pasal tha ten an khawhal saktu an dah that tak te hnen atanga automatic silai an laksak ringawt pawh hi sawmriat a ni a, khang meitei, sangthum rual zingah khan silai keng lo chi an awm nual bawk avangin thi zat kha an tlem lo viau a ni. An chak lawma biakin chhunga sapa tal, vawk tala zu nena sa hawk zui chiam te an beih ṭum khan taksa him dam ṭha leh silai keng ho chu fatu in a ṭhen pawnah an duty a hliam leh taksa chak lo deuh te chu a chhungah an awm thung a. Zu nen an theih ang ang in biakin chhungah an party a nih kha. Zo hnahthlak pasal ṭha ten an inring lo lai an beih thut khan a pawn a awm silai keng te kha an thalkim deuh duak a, An kawng lo dal tum te an then fai hnuah fimkhur takin biakinn chhungah an lut a. Biakinn chhunga mite hi hliam leh chak lo te ni tlangpuiin chuti chung chuan Pathian biak buk hmusit taka a chhunga lo zung leh lo inthiar tawk an awm a. Kristian tlangvalte thinin a tur lo va, an ral do te hi tumah zuah an tum bik ta lo va. Amaherawhchu silai mu an ngah tawk lo avangin Chung tlan chhe thei tawh lo te dah that nan chuan chengrang kau kher a uiawm e tiin an chempui ken an hmang tangkai ta zawk a ni. Kristian te hmusit taka biakinn chhung khera lo inthiar ngat, a ring an chhawk sak tak thlalak ni a sawi pawh social media lamah kan hmu nual awm e. Mi za chuang fe an inhlo avang khan meitei ho an lungawi lo hle a, an nu ho an lungawi lo zual. An sorkar hruaitute chu a bul tumtu an nih avangin An tlangval chin hriat lova bota te awmna an zawt a, an mahni leh mahni an inbei chho ta a ni. Zo hnahthlak te an beihna phusa tak Meitei hmeichhe pawl, Mera Paibis lungawi lo te chuan Indona thi ta ruang phur in an Chief Minister N Biren Singh chu a chenna luhchilh an tum a, Security-ten an dang thei hram a. A hnuah Central Sorkara Union Minister, External Affairs changtu Raj Kumar Ranjan Singha in an hal zui ta a nih kha. A hnu lawkah pawh khan an hruaitu lawkte chu an beih chhunzawm zel a, Meitei bjp mla leh party hruaitute in hal tuma mipui lungawilo leh security te an innawrnaah civil mi pahnihin hliam an tuar a, an inhal tum erawh an hal thei ta lo a ni. Imphal vel i a awm. Bjp mla Biswajeta in chu hal tum mah se, Rapid Action Force ten an lo dang thei hram a. A hnu zan laiah Sanjay Maya bjp office chu hal tumin sipai te nen an in nawr leh chiam a, sipai te hian an hnawt darh thei hram a ni. Mipui lungawi lo hian bjp hmeichhe pawla an hruaitu Sarda Devi in pawh hal tumin an hual a. Mahse tear gas leh tiang nena tang sipai ten an venghim thei ta hram bawk. Tin, hei mai hi la ni loin Imphal West a awm Iringbam Police Station atangin mipui pungkhawm ten silai leh amu ruk chhuah tum mahse an hlawhtling lo niin NDTV chuan an tarlang bawk. Heng buaina hrang hrang a mipui hnawh darh nan hian security force te chuan tear gas leh rubber bullet an hmang a, an innawn nasa hle a ni. Mipui lungawi lo mi sangkhat chuang pungkhawm te chuan kawngpuia motor ke chhia leh thil chi hrang hrang chhek khawm in an hal khu luih luih mai a ni. Mi tam tak zawhna chu kan unau Manipura buaina tawk mek te hi Biakinn ah an la inkhawm thei em? A thei lo ten engtin nge inkhawm an kalpui tih a ni a. An hruaitute hnen atanga kan thu dawn danin tlema hmun ralmuang deuhah chuan Pathian lu chhun inkhawm chu a pangaiin an la kalpui a. Chutih rualin zan lam programme siam erawh a him loh em avangin an buai hma anga inkhawm pangai kha kalpui an awm tawh meuh lo. Chutih rual erawh chuan Biakina inkhawm thei lote pawhin Pathian biak an hrulh chuang lo a, an awmkhawmna hmun remchang lai laiah inkhawm ṭhin niin ṭawngṭai inkhawm an i tlangpui a. Zaiho leh thuchah tawi nei ṭhinte pawh an awm. Amaherawh chu, an evangelist speaker-te ngei pawh an pasal ṭhate hui khawm a, ral laka an mite venghim tura an feh chhuah a ngaih avangin sermon pangngai thlak theih a ni ta meuh lo a ni. Tun Pathiani kal ta June ni sawm pariat kha Chawngei Tawngtai ni atan an hmang hlawm a. Manipur mai ni lo, India ram hmun hrang hranga an chipui te pawhin he hun hi an awm hmun atangin an lo zawm a. Zing dar sarih atanga tanin chawhnu dar thum thlengin he hun hi an hmang a ni. Social media lama anmahni beitu Meitei hoin Zohnah thlakte zingah thawmhnaw var ha, Kah fuhar tak tak leh thil danglam tak tak an hmu thin nia sawiawm chungchang chu an hruaitute zawh niin an hruaitute chuan hetiang thawm hi meitei ten an sawi ngei thu sawiin a finfiahna erawh an neih hmai loh thu an sawi. Mi thenkhat sawi danin meitei leh zohnahthlakte inkahna hmun pakhatah meitei firfiak pawl ten zohnahthlak pasal tha te zinga thawmhnaw var ha an hmu a, a danglam em avangin an bi tum bik a. Mahse an kah fuh hlei thei lo va, an kah fuh lah in a thi thei bawk si lo va, a hlauhawm viau bawk si a. An zinga sipai officer pakhat chuan a thiante hnenah a hlauh thu a sawi chhuak hial niin an sawi. Tin mai tei ho in Zo Hnahthlakte khua a ruka an thlithlai tawh. Mipa pahnih chauh awmna chu hal tumin an pan a. Mahse khua an han luh dawn chuan a hma lawka mipa pahnih chauh awmnaah khan ral ro mi an lo awm ta teuh si a, luhchilh ngam lovin an tlan chhe ta hial niin an sawi. Mi tam tak chuan meitei Hindu firfiak pawl ralthuam nei tha tak tak, mi sangkhat chuang chuang leh zohnahthlak Kristian pasal tha tlem te te, silai tha pawh hum phalo te inbe inah, Heti tak maia meitei lamin nunna an chan nasat laia kan unaute lama nunna chan an awm mang thin tlat lo te chu Pathianin Kristiante tawngtaina a chhan vang niin an ngai a, tawngtaipui chhunzawm zel turin an ngen bawk a ni. Manipur-ah hian buaina chhuak tur veng tur leh buaina a chhuah palh pawha hmet mit thuai turin Central Security Force ringawt pawh mi sing hnih chuang an awm a, Mahse chung miten an venhim theih si lo avang chuan zohnahthlak hruaitute chuan an chipuite venghim tura an helpawl silai tung tawhte an chetchhuah phalsak turin sorkar an ngen ta riap mai. Khamen lawk phai ruam khaw hrang hranga an lal Village Chief te chuan an sorkar chu suspension of operation SOO hnuaia silai tung tawh zohnahthlak chibil helpawl hrang hrang sawmhnih panga te chu silai an lek phalsak turin an ngen a. A chhan an tar lan ah Central Force leh State Police eng emaw zat an awm chung pawh a Meitei firfiak pawl te laka an him loh vang niin an tar lang. June ni sawm pahnih atanga ni sawm pali inkar a Khamen lawk chheh vel khaw hrang hrang bei a nih tum khan khaw sawm zet hal a ni a. Khami tum a an khaw ven him tum a thih huam a lo bei tu te kha media hrang hrang ten tlangmi hel pawl tiin an chhuah hlawm a. Chu chu kha menlawk phai ruama khaw hrang hrang lalte chuan thu dik lo a ni. Khang mi huaisen tak tak te kha hel pawl ni loin an khawven him nana tlawm ngaia in pe te an ni tiin thu chhuah an siam a. Zo hnahthlak te, suat mang tumtu meitei silai keng pawl te an dem hle bawk. Kha menlawk area khaw hrang hrang lalte chuan meitei hrilhfiak pawl ral thuam nei tha tak tak sang chuang zingah khan meitei hel pawl langsar tak,

Ti Jordan phai, Sawngzang leh Gawvazang te chu an hal darh vek tih sawiin, khatianga a siruk lah a che chhuak te kha tlang mite hnawh darh nana ver vek taka state sorkar chenna a ni tiin an dem a. Ulhbun leh silai siam chawp bakah ralthuam remchang ang anga an lo bei let chung pawhin an tan Manipur Commando leh Sorkar puih Meitei Hrifiak pawl te chu dan rual an ni lo a. An pian leh an seilenna an khuate chu hal darhsak an ni ta a ni, tiin Nungdama kan awm hram hram theih nan kan thenawm khuah kan tlanchhia a, kan pasal tha huaisen tak tak ten hliampui an tuar a, min runtu meitei tam takin nunna an chan a ni, an ti a. Khaw hrang hrang lal inthurualte chuan kan khawveng him turin chhun zan zawmin kan buai a, Chutih mek laiin infal phai ruama inbun hmeitei thunun media ten kuki hel pawl tih a kovin a beitu zawk ang in thiam loh min chan tir a. National media hrang hrang ten meitei thu sawi chauh tar langa tlangmi te kut tuar anga meitei lam an chhuah thin hi pawm a har hle. The Hindu ngei pawhin Manipur buainah mi sawm pakhat kahlum an nih thu tarlangin kan khawveng him tura tlawm ngaia inpe te chu Kuki hel pawl ralthuam nei tha tak tak tiin an chhuah lui tal a, an thuchhuah hi a dik hlel hle. Khang June ni sawm pathum zana Meitei nunna chan ta te kha silai tha tak tak keng hel pawl an ni a, June ni sawm pahnih tlaiah khuapi bung an hal darh vek a, an suah sual chhunzawm zelin Khamen lawk leh Chul Lo Phai hal chhunzawmin Aigezang khua an pakai chhunzawm zel a. Anni beih let nan hian kan pasal tha ten an silai mu an kap ruak deuh vek nghe nghe a nih kha tiin National Media awn lam nei ran te hna takin an khak zui bawk a ni. Tun ṭum buaina hi politics ang zawng pawhin a ril hle a, Manipur tlang mite, inzawmkhawm pawl, Indigenous Tribal Leader Forum, ITLF, media cell Twitter account chu India sorkarin tunhnai khan a tih tawp sak hmiah. ITLF media cell te hi keini pawhin Manipur thu thar lak nana kan hman ber leh kan han biak pawh ṭhinte an ni a. An dinhmun dik tak Twitter kaltlanga an tarlan ṭhinte chu, Meitei pawl hrang hrangin Central sorkara hekin bjp sorkar chuan thil rapthlak tak tak leh thlit fim ngai tar lanna a ni tiin an tihtawp sak ta hmiah tih ITLF Media Secretary Ginja Vualzung chuan a sawi. Hetiang hi thil awm dan a nih leh zel takah chuan May ni thum atanga tangkai taka zo hnahthlakten an lo hman thin. Twitter kaltlanga thuthar kan hriat thinte chu a hriat theih tawh dawn lo va, A dang pawh lo siam se, India sorkar hian a tihtawp sak leh vatin a rinawm. Tlang mite chenna bikah internet tihtawp a nih chhunzawm zel si avangin phone call leh sms pangngai bakin a inbiak pawh theih meuh lo a ni ber a. Tunlai khawvelah hetiang ringawt hi a tawk si lo avangin kan han biak pawh thinte pawh hian signal awmna hmun zawngin internet signal man theihna hmun hmunral ṭi tak aṭangin media hrang hrangah thuthar an thawn ṭhin a ni. A sama meitei inzawm khawm pawlin kan chakkhai lak luhna ber National Highway fifty four chu June ni sawmhnih pathum atanga tiam chin awm lova dan chah an tum thu te kan hre hlawm tawh ngei anga kha thil khan boruak a siam hat hman a nih kha. An kal tlangpui vaih chuan Mizoram meitei te laka insum zo lo an awm ngei a rinawm nghal a. Amaherawhchu chhan hrang hrang vanga kal tlangpui ngam loin Kawng dan pin tumtu te hi an thil tih sut tura hriat tir an nih hnuah an tum zan la la in an thu chhuah hi an sut leh ta. Mi thenkhat chuan Police hmaah dangchat lo turin an intiam niin an tarlang a, an thlalak pawh hmuh tur a awm nghe nghe. Silchara hmunpui nei Meitei pawl pakhatin Mizoram sorkar an vo hnu hian Silchar Mizoram House-ah venhimna khauh lehzuala kalpui a ni a. Mizoram ho chhunga lut turte reng reng chuan duty te hnenah tunge an ni tih finfiahna chiang tak an entir a ngai a, Duty Officer leh Assistant Resident Commissioner lungawina tura mahni nihna tihchianna nei te chauh Silchar Mizoram ho chhungah hian luh phal an ni zui ta a ni. Hetih mek lai hian Mizorama tlawm ngai pawl inzawmkhawm te pawhin Manipur Zohnahthlak unaute thlavang hoa punkhawm an tum pawh an hrulh ve tho a, A phenah eng thil nge awm tih hriat a chak awm viau. Engpawh ni se, Manipur buaina hi a la kal zel dawn a, chuti ngawtin a fel dawn lo. Loh theih lova min kan kai hun pawh a la awm mai thei. Mizoram hi India hmarchhak rama bjp sawrkar lohna awmchhun kan nih tawh avangin kawng hrang hranga min hneh tumin tan an la ngei ang.